Adɔfo, Awurade nhyira wo. Awurade nte anim nkyerɛ ɔno ɔnom o. Awurade ma n'ani so ɔwo so ɔma ɔne daa asomdwie. Awurade nhwɛ ɔhonhom okra ne onipadua so a ɛho ma asɛm. Wakoma pa no adwene pa nti. Awurade ma wo nhyire nyinaa mɛto. Amen. Adɔfo, Ɛnnɛ da yi, deɛ ɛda pono so, yɛka biribi afa abrabɔ, abrabɔ, kyerɛ sɛ obi bɔ bra, abrabɔ. Yɛtumi ka kyerɛ obi sɛ, ɛyɛ kwakuru, wobɔ bra o, yɛde oo no bɛsɔ so deɛ anayɛ sɛ, ɛyɛ ayɛ ka. Ɛtumi sɛ yɛtumi ka kyerɛ obi sɛ, wabɔ bra, ɔbɔ bra. Enti abrabɔ. Asɛm baako no a yɛfrɛ no abrabɔ no, ɛtumi kɔ yie ma binom. Abrabɔ korɔ no ara nso so ɛtɔmmerɛ bi a ɛnkɔ yie ma binom. Enti abrabɔ kɔ a yee kɔ a yee bɛ nyinaa wo a yɛawo yi nyinaa wontie yɛbɛbɔ ɔbra. Nea ebusa sɛ abrabɔ no koraa no, ebi ne deɛ ahia. Wɔahwɛ obi bɛka sɛ, oh, wɔmmɔɔ brank wɔantɔ kaa, wɔammɔ brank wɔansi fie, wɔammɔ brank wɔnni agyapadeɛ, ee, ne sika paa wɔwɔ. Ɛtɔ mmerɛ bi nso a ne asesa no, hɛ, n'abrabɔ ara na awie ne saa no, Wɔhwɛ asubɔ bere a nka nyɛ ani. Hwɛ, n'abrabɔ nti ɛna ɛde n'akɔto mu no. N'abrabɔ, wanyɛ adeɛ koraa. Ɛtɔ mmerɛ bi so na wotu kwan so a, awofo no tumi kye wo tena ase ne yɛka akyerɛ wo sɛ akwantu a wotuo no wokɔbɔ berɛ a wohwɛ yie yɛtumi ka nneɛma bi kyerɛ wo sɛ ɛyɛ a ɛmfa w'awerɛ nkɔhyɛm nkɔdi akyire hwɛ ho so yie ɛtɔ mmerɛ bi a awofo no ɛtumi tena ase ɛtu yɛ mmafo ɛtu yɛ nananom fo ɛtu yɛ wɔfa asefoɔ fo ɛtu abusuani no a wɔkɔ no fo na ɛtɔ mmerɛ bi a wo a wo nso so wobɔ bra no ɛna yɛ na deɛ wɔn kaeɛ no sɛ ɔde bɛyɛ adwuma o sɛ ɔmfa nyɛ adwuma ɔyɛ a na fa bi hɔ agyina wo so ɛno nti ne yɛka abrabɔ ho asɛm no nti wotena ase na wosese a yɛde deɛ na ɛbɔ bra yɛde ahoɔden yɛde mm. nyansa yɛde nimdeɛ yɛde yɛde wusua hunu sɛ o ma yɛ obi pɛn anaasɛ yɛde mehunu yanka ɛdeɛ bɛɛ paa na ahwɛ a yɛde bɔ bra Ɛtɔ mmerɛ bi a, yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛde bɔ o, na sɛ woanhu no deɛ a, ada sɛ wobɛbɔ ara nso so na agye wo nsam. Anaasɛ wobɛbɔ ara nso so wotare na awan. Wonti asɛm bi. Matena Nigeria mfie bebrebe, 1970s, ɛmɛ wɔ Nigeria. Na mekɔnyaa owura bi a na ɔpɛ m'asɛm paa. Ɔse na ɔyɛ adwuma wɔ City Hotel. Wokɔ Ghana Kumasi a, hotel kɛseɛ ne yɛfrɛ no City Hotel saa mmerɛ no. Na ɛno no wɔne na yɛ chief kuku. Aduane yɛ no ne hɔ nyinaa wɔne yɛ chief. Nti Nigeria Lagos Lagos baayɛ no ɛna otuu kwan na mkɔhyia no. Ohun bia no pema asɛm. Na Abrabɔ no yɛɛ den kakra maa no. Ɛhɔ deɛ, wankɔ ankɔnyɛ chief cook wɔ hɔ. Na mmom, ɛnɛ wobɛhu no na wafa Trowi, ɔse meyɛ mason. Ɛdi bɛyɛ na ɔtwe mmienu abɛhu no okura hama, ɔse meyɛ kapenta. Adu bɛyɛ bosome mmiɛnsa wobɛhyia no na ɔkura brush wɔse meyɛ painter afei ebe wiaseɛ no wobɔ sɛ na ɔbobɔ hyɛn adaka wɔse me pɔlhye mpaboa ewiaseɛ ne fɛ no kwakua nanse adwuma biara na ɔpɛ sɛ ɔyɛ bi na ɛdidiboa ne da ko Ɔwurawura mu ara na ɔkɔgyee dan saa mmerɛ no a wɔsisi estate houses. Ɔse oo, menim yi Mason yɔ, meka sɛ ɔkura n'ahoma, ɔkura ne turowi, ɛna ɔkura ne level. Ɛna ɔbɛhu me na ɔse o, menkɔ na menkɔyɛ no, menkɔ soasoa nneɛma ma no. Agya, kɔyɛ ne yɛn nyinaa yɛdɔn mɔɔta. Tie ni o, tumi na nam tema no. Wɔto blocks no deɛ onim to. Na afei yɛato awie. Ɛduru baabi na yɛyi no kɔ baabi sɛ ɔnkɔ plasta dan. Abrabɔ no ho asɛm ne yɛka no o. Ɛsiane sɛ mmesi adwuma wɔnsua na ɔde aniɛden na ɛyɛ nti no, ɔte anwea na ɔde atare hɔ wɔbɛ plasta dan na ɔte na ɔde atare hɔ na ɔte na ɔde atare wɔde atete hɔ bebrebee aka sɛ ɔde level no bɛfa so. Wɔde faa so mmaako na wɔfa so mmienu na deɛ ɔteta hɔ nyinaa na ne nyinaa awae na egu fam. Wɔhwɛɛ m'anim ara na wɔse, ah, mmom Nigeriafoɔ anwe anyɛ koraa o. Abrabɔ nsaa na tie o, obi wɔ hɔ ɔde ataa dan ho, na obi wɔ hɔ na ɔde ataa dan ho, na wafa foforɔ na ɔde ataa dan ho, na ne mmerɛ ahosuo ne nyinaa awae agu. Afei na ɔpɛ obi de akɔhyɛ no. Abrabɔ, sei na esi bɔ bra. Asomasi bɔɔyɛ no ekowiee ne sɛn? Wɔde deɛn na ɛbɔɔ bra? Ebinom pɛ sɛ wɔduadua mu ara na wɔde bonsam bɔ bra. Ebinom nso so pɛ sɛ wɔtena ase ara na nka yɛayɛ no sɛ ship no na yɛdandan no. Wɔpɛ sɛ obi na ɛdandan no wɔ n'abrabɔ a wɔrebɔ no. Akɔyɛ akwadaa no ɔte subura no ho no, wakɔtena ho 38 years. Yesu duro no obusa sɛ wopɛ sɛ ɔho tɔ anaa ɛdeɛ na menyɛ ma wo wɔsi menyɛ obi amfa me nkɔtom. Obi sɛ obi na ɛsan bɛsɔ no mu de no kɔtom o ade nso yɛnyɛ no saa. Sɛ wobɔ bra a yɛde adeɛ bi bɔ na mom yɛnti asɛm a Solomon kan ansa ne atoa so. solomon ɛne kaa saa asɛm yi ɛyɛ ɔsɛnkafoɔ ekistasik ɔsɛnkafoɔ etie mmienu te asɛm a ɔkaa yɛ o solomon nyansafoɔ hene ɔsɛnkafoɔ etie mmienu ne yi mu nkron ɛne du ɔsi deɛ. ɔsɛnkafoɔ mhm. Etire mmienu, nkyekyɛmu nkron ne du. Nkron ne du, aha.
Na meyɛɛ kɛse, mekɔɔ so mesene wɔn a wɔdii m'anim. Wɔse, meyɛɛ kɛseɛ, ɛna mekɔɔ so yɛɛ kɛse sene wɔn a wɔdii m'anim nyinaa. Yerusalem nyinaa. Yerusalem nyinaa o. Na me nyansa nso wɔ me hɔ. Me nyansa nso so wɔ me hɔ. Na biribiara a m'ani hwehwɛeɛ no. Biribiara ne wɔbɔ bra. Wɔse, biribi a m'ani bɔɔ so biara no. Mankame no. Mankame m'ani koraa. Mansi m'akoma anigyeɛ. biara ho kwan. Hwɛ adeɛ bi a ɛbɛtɔ m'akoma so bi a ɛde anigyeɛ ba bi a na medi akyire. Na m'akoma ani gyee me berɛ no nyinaa mu. Hwɛ, wɔse, ne wiase a ɔbaeɛ no, wannu ne ho koraa, n'ani gyee pa ara. Hmm. Na yei yɛ me berɛ nyinaa mu kyɛfa. Wɔse, berɛ a ɔbaa wiase bɛbrɛɛ yɛn nyinaa saa suban wei na ɔde ne ho wura mu. Eyi mu du.
Emu du no, mensi so bio. Hmm. Na biribiara a m'ani hwehwɛeɛ no. Biribiara a m'ani hwehwɛeɛ no. Mankame no. Mankame no. Mansi m'akoma anigyeɛ biara ho kwan. Ah!
So ɔho? N'akoma adeɛ bi a ebe n'ani bɛgye ho biara no, wansi ho kwan. Emu du baako. Mm. Gye mu du baako.
Mm. Ɔse, ɛna medanee m'anim hwɛɛ me nnwuma a me, me nsa yɔeɛ no nyinaa. Ɔse, mekɔtenaa ase. Mepɛ akonnwa bi tena so, mede me nsa sum m'ano, ɛnna mekaakae me mmeranteberem, mmerɛ a na me ho ɔden, mmerɛ a na me ho ɔfɛ, mmerɛ a na metumi soa, mmerɛ a na metumi de si hɔ, mmerɛ a na metumi de m'ano tom. Mese metena ase mekaakae ne nyinaa. Ɛne me berɛ a mebrɛ meyɛeɛ no. Ne berɛ a wɔbrɛeɛ, yɛ nneɛma a wɔyɔeɛ nyinaa, wɔse wɔkaekae ne nyinaa. Na hwɛ, Na hwɛ, ne nyinaa yɛ wohodeɛ wɔse ne nyinaa no, ɛnyɛ papa biara ne saa. dadwenehunu, Wɔse ɛsan yɛ dadwenehunu. na mfasoɔ biara nni mu owieɛ ase. Wɔse mfasoɔ biara nni mu. Abrabɔ no, saa na ɛteɛ o. Wontie? Abrabɔ a yɛbɛbɔɔ yɛn no ho, ɛno na ɛma ebinom de awerɛ nyinaa kɔ kɔ wuram. Ebinom de wɔn akoma nyinaa di akyire. Ebinom de wɔn ahoɔden nyinaa, wɔn ɔkyɛ sɛ wɔn nkwa nna nyinaa wɔn de di akyire. Solomon se mimi yɛ bi o. Na ewi aseɛ no a afei mekɔɔ pɛnhyɛn wɔ abrabɔ mu no, ɔse afei na mehu sɛ ɛyɛ ahuhudeɛ. Mfasoɔ biara ni so. Na ɛyɛ nokorɛ sɛ abrabɔ a yɛrebɔ no mfasoɔ ni so. Ɛtɔ mmerɛ bi a yɛbɛgye atom sɛ mfasoɔ biara nni so saa. Adɛn ntia? A Na wobɔ bra wokɔto aduro na ade abata ho. Wobɔ bra na afei wokɔhwɛ ɔhyɛ berɛm wokɔpɛ deɛ ɔreyɛ wɔ. Wobɔ bra na afei na ado ho akɔgya. Wobɔ bra afei na ɔkɔbu sɛ wo ti. Saa nneɛma wei sɛ nyinaa abrabɔ baako a wobɔ nti, wodeɛ hwɛ baabi a wode ho akɔhyehyɛ. Abrabɔ no nti ɛna ebinom deɛ ho akɔwurawura som bi mu. Ebinom se yɛyɛ som no deɛ ɛyɛ satanic worship. Ebinom nso so se yɛyɛ deɛ gye sɛ yɛkeka si ani na afei yɛhyɛ incense gu so. Ebinom nso se, Dabi o, ade no anadwo gye sɛ woworɔ wo ho na wokogyina po so na wohran w'ani na wopagya wo nsa kɔ soro, afei na woatena ase na wokeka nsɛm bi. Abrabɔ no a yɛrebɔ no o, hwɛ o. Ebinom nso, Dabi, mo kura deɛ hɛ, kɔ anadwo, kɔ, kɔ nsɛmampam, kɔpɛ nnompe. Wokɔ asiei na ɛfɛ no a, pɛ ne nnompe kɔto dɛm na ɛbɛyɛ biribi ama wo. Abrabɔ no a yɛrebɔ no o. Ebi so, oo, mo kura mo yɛ ayi mistake, ɛsɛ sɛ wokɔhu mo tiakɔmfoɔ no. Na ɔyɛ biribi ma wo. Ebi se, ah, nea ɛdefa ade koraa na ɔyɛ yi. Mom yɛnkɔ Solomon hɔ. Wɔse abrabɔ a wɔbɔɔyɛ no, nneɛma a n'ani hunuiɛ no, wamfa n'ani ankame n'ani. Oh, wɔ, deɛ n'ani bɔ so biara, wɔse mepɛ. Deɛ ɛtɔ n'akoma so biara, wɔse mɛdi akyire. Na afei ɔtena aseɛ no, wɔse ne berɛ mu adwuma nyinaa no, na ɛyɛ ahuhuadie. abrabɔ ɛdeɛ ne ɛde bɔ bra wopɛ sɛ wobɔ bra ɛdeɛ ne ɛde bɔ adɔfo medeɛ mekamfo awurade ama sɛ yɛde nyamesuro ɛne ɛbɔ bra wonti asɛm a yesu ka fa abrabɔ ho wɔ sɛ wobɔ bra no na wonya ne nyinaa na wohwere wo kra wɔ sɛ mfasoɔ bɛ na bɛnya enti ade no ɛne sɛ sɛ wobɔ bra na wɔma ani ata hɔ bɔ a wobɔ no ɛbɛtɔ mmerɛ bi na ahoɔden ni hɔ saa ɛbɛtɔ mmerɛ bi ne ɔno mu ato ɛbɛtɔ mmerɛ bi koraa na woda sika no so na ayare ɛbɛtɔ mmerɛ bi bohu sɛ ataadeɛ no koraa wohyɛ mfata wo bio adɛn a wonkɔ ayie wokɔ ayie yɛ wohwɛ mmerewa no obi wɔ hɔ no okura ne kyɛlɛ wɔte wɔanante ara ma ne nan no koraa mpaboa no mu ayɛ dua ma no na ɔyiyie kura wobɛ sɛ wayɛ mmerɛ ebi wɔ no aka fie afei amanfoɔ sɛ papa wei paa ɔno paa wɔnie nti abrabɔ no sɛ wobɔ bra na awurade ne mu a wobrɛ wontie israelfoɔ no kɔtena misiri mu no wɔn yɛ adwuma saa mfinhyia ahanan ne aduasa wotumi sɛ da bi a wɔyɛ adwuma saa yɛ adwuma saa na wɔn sɛ yɛ abira yɛyɛ adwuma hunu wɔn na bɔɔ yɛn wɔn na meyɛ baa ha na wɔn hu sɛ ade no bɛsɛ awurade ɛna wɔn sɛ osuo mu awurade ee wowɔ hɔ anaasɛ wɔwɔ tukwan awurade ee bible no se wɔn su gu awurade so ade nta abrabɔ no ɛyɛ wɔn nsɛsi fam ɛyɛ wɔn yɛ adwuma yɛ hunu nti wɔn to nsa frɛ awurade. Na adeɛ bɛkyeɛ mu mu firi Misrim no, wonim nneɛma na wɔde firi hɔ akɔ, mpɔnkye ne odwan, dabodabo ne nkokɔ na nkɔmmɔde kɔ. 430 years abrabɔ mbɛbɔ ɛhwɛ nneɛma afei na wɔde kɔ mu kurom. Anadwo no ara na Awurade se, Dabi, ma memmoa mo. Monkɔ Misrimfoɔ no hɔ, monkɔbusa nneɛma bi a mopɛ. Obi kɔ a, ɔse mepɛ gold, ɔse mepɛ diamond, ɔse mepɛ garment. Ansa na wɔnya biribi kakra, within three hours, na wɔnya biribi kakra na wɔde kɔ wɔn kurom. Ɛnte saa deɛ nka ɛkɔyɛ nnwan, mmirekyire ne nkokɔ. Abrabɔ no, sɛ wobɔ no Awurade Din mu a. Ɛno nti na Peter se, Meyɛɛ adwuma anadwo mu no nyinaa nso mannya hwee. Yesu se, Sɛ wokwati me a wuntumi nya hwee, woahyia me a, fa ɔsɛw no gu ha yi ara, na ɛbɛyɛ yiye ama wo. Abrabɔ a Awurade nim, abrabɔ a ɔde Nyame ato hɔ,

Adɔfo, Solomon ɔbɔɔ bra, ɔse, wɔn a na ɛdi n'anim nyinaa, wɔno wɔyɛ kɛseɛ, ɛkɔ so yɛ kɛse, ɛsen wɔn mu nyinaa ba Jerusalem. Ɛnɛ hwɛ de asɛm a wɔka. Adɔfo, ɛnɛ da yi, yɛse abrabɔ. Ɛhefa na wote bɔ bra? Ɛhefa na wohyɛ bɔ bra? Ɛhefa na akɔ akɔbɔ wo bra? Abrabɔ bɛn paa na wofii sɛ wosusu na wobɔ a ɛbɛboa wɔ? Adɔfo, ɛwɔ wɔ hɔ, na mmom yɛkamfo Awurade ama wo. Yɛsusu Awurade kyerɛ wo. Bɔ mmɔden. Yesu ka asɛm bi. Ɔse, hwehwɛ wɔ soro ahennie ne ne trenee kane, na wɔde yeinom bɛka wo ho. Solomon nyansa nyinaa, deɛ nyame de dom no, na nka ɔyɛ de ato hɔ amane. N'ani baa ne ho so na ɔtwerɛtwerɛ no nyinaa. Adɔfo, ɛyi mu na nkron no, wɔse deɛ yi, wode tie yi mu nkron no. Mhm. Meyɛ kɛse, mekɔɔ so, ɛyɛ kɛse sene wɔn a ɛdii m'anim Jerusalem no nyinaa. Mesi so bio, na meyɛɛ kɛse, mekɔɔ so, mesene wɔn a wɔdii m'anim Yerusalem nyinaa. So, ɔyɛɛ kɛse,
ɔdii mu, ɔkɔɔ n'anim, ɔbɔɔ ne ho mmɔden, nanso ɛyi mu dubaako. Twam dubaako, ɛnna medanee m'anim hwɛɛ me nnwuma a

anaasɛ ɛɛ eh, estate house no adɔfo wontie ne nyinaa ne sɛ bɔbra ti w'anim ne bɔbra yi wo yam ne bɔbra yere ho ne bɔbra abrabɔ no bɔ bi na deɛ ɛka no sɛ fa awurade ka ho fa awurade hyɛm to nsa frɛ awurade ma awurade mmerɛ mu na wonya ne nyinaa na wohwere wo kra mfasoɔ biara ni so pakyɛ mu mpae Awurade, ɛnɛ da yi, yɛda ase abrabɔ. Yɛbɛ wiase yɛbɛbɔ bra. Awurade, yɛsrɛ sɛ ma abrabɔ a yɛrebɔ yi anyi yɛn nsɛm. Na mmɔbɔ no di anim ma yɛaso nyɛ mmerɛ ma wo. Yɛto nsa frɛ wo yɛ abrabɔ yi mu, yɛ asetenam sunsum fam ne honam fam. Yɛde yɛtiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa. De abrabɔ no de akɔhyɛ baabie. Deɛ abrabɔ no nti wɔresu. Deɛ abrabɔ no ama ne werɛ ahoɔ. Deɛ abrabɔ no agye ne nsam. Mesaia yɛ deɛ mu nyina agya wo. Yi ho adi kyerɛ wɔn. So adaeɛ wɔn hyɛ baabi wɔ yɛne Awurade Jesus din no nti. Amen.